Nyakoro Mgajwang' ma oganda Luo kendo ne odiochieng' machielo mwachako wayudo mondo wago mbaka kod jandiko Felix Okach. Eh, odiochieng' ma mane waromo kode mogik ne wago mbaka e weche mopogore opogore e oganda Luo. Kawuono rani mondo warang ane ni to ang'o mane otimore chieng' tarik abiriyo dwe mar adekni e Kenya United Club kae ne nitiere nyasi moro kamano losi Nyasi ma nodhi maber kabisa. Wadwa ni mondo Felix onyiswa ni to nyasi no wuon wuon kaka en organizer notimore e yo machalo nade. Felix machiegni kendo e oganda Luo kendo. Erokamano. Yeah. Kuom gwela mondo weche oganda oganda Luo. Mm. Kendo ber ne kaka iluonga ka wago mbaka wane gima natimo ne chal nadi. Mm. Gi dho diro chino milestone. Mm. No plan uchopo kanye. Mm. Uchopo kanye. to ang'o moremi ma koro kutimo kutimo chieng' moro to bet maber. Mm. Mokwongo, Yeah. budho mane waketo United Kanyakla April abiriyo, Mm. ne waneno ni wanyis joluo gima joluo en. Mm. Wanyiso joluo kaka kumo kaka waja- wadak e Kenya ka gi kuonde mang'eny, joluo donge ni wachal nadi, Mm. ang'o ma wan go, Mm. ang'o ma wasendiko, Mm. ang'o manyalo nwa ichwa. gik ma mago mm. ema ne omiyo oketo budho United Kenya Club mm. ne wakete mondo ji obi go echgi mm. gine artifacts gik man go gine story go mbaka mm. mbaka mag Simbi Nyaima Nyamguondo Wuon Ombare eh, Luanda Magere gik mm. mago noketo wago waya mbaka yeah. koro ne waketo budho chieng'no mm. ji nobiro mang'eny moromo Joma nobiro kane wakwano ne gin ji mia achiel piero abich gariyo. Mm. Donde ji no- nobiro mang'eny en ni koth ne chwe to yudo ka chi a day before then Mm. pi nonego ji Nairobi kabisa ka Mm. koro ng'eny ji ne ok nyal go ute gi biro. E klab ka ne waparo wa ji biro biro waketo bouncing castles ma ji kobiro go ahiya weya tugo gigo. Mm. Koro koth nochwe gino ok otimore. Yeah. Jobuge mang'eny nobiro, companies man gi buge kaka Textbook Center, East African Publishing House, eh, College of Insurance gi mamoko ne gibiro mm. kendo ne gikonyowa gi ching gi, gi sponsorship mm. kendo ne ng'iewo mesa gichulo pesa gichulo pesa ikawo mesa gima nayudo kanyo e budhono ji biro wacho e Kenya katiba ma Kenya waluongo ni youth mm. kata ma Kenya gi youth ng'ama higni apar gaboro go piero abich kanyo ng'eny ji ne biro joma e higni ma kanyo ok joma ok tiga ka an kana chak tan joma deng bobo biro ah, mm. generation mano biro kane gibiro gi wachgi gibiro mond gi wachgi tie penj mang'eny man gi penjo mm. nima picha ne ma tomba chal nadi picha ma nyamgodho ni chal nadi, simbe ja en ang'ono, eh, pol buya ne gik mang'eny gin e o- e- e- e- e- e- gini, e- e wall. Mm. E gini, e- Iparo ang'o ma joma tindo nobiro? Joma tindo biro nikech mokwongo idwa ng'eyo gigi. Mm. Wawach weche ariyo kendo kuom joma tindo. Ng'e joma tindo ti ohero mpira, moko ohero mpira. Yeah. Koro giwacho ni Gor Mahia. Mm. Gini we en Gor Mahia en football club ok ng'ato. Mm. Koro kane gin picha me picha mag Gor Mahia, Gor Mahia ne ng'ato ne gimor kabisa. Joma tindo gi moko be kane gisomo ga igon ga sigana mar Nyamgodho Wuon Ombare, sigana mar Simbe Nyaima, sigana mar mar Nyamgodho Wuon Ombare, Simbe Nyaima gik ma magolo magere. Mm. To gikia ni mago chal nade. Koro kane gichopo ginindo gigo nomorogi. Mm. Ae gima nomora ahinya budhono, Mm. nyaka oyero kamano joluo Council of Elders. Mm. Nende waluonge ni gibi mondo gine gima timre. So Council of Elders ma Nairobi, na- ma, ma, ma, Nairobi, ma, ma Nairobi nochopo, Mm. koro gibet piny ni koya penjogi ni ma en ang'o ma tomboya tomboya ne ng'ama nade oh, ma en ang'o Ambrose Ofafa Ofafa ochako e Jeriko Estate no ng'ama chal nade gipenjo penjo gipenjo Mm. Mae Paul Obwene ng'ama naye oder jowi gik mang'eny ne gipenjo kanyo. So mano nokonyowa kabisa. Mm. Ae koro nitie kama nitie buge mag waiya ma jo textbook center buge mag dokel. Mm. Ineno ka ging'iyo buge go nwachgi. Ne gitin wainek ng'eny to gine ging'iyo buge nwachgi. Yeah. Bang'e jo buge jogo nowacho no ni waketgi dwe mar aboro mondo gibi gwaya mondo gine event no odhi Mm. odhi Mm. maber. Mm. Lakini nodhi maber moloyo kaka ne waparo. Mm.